Jadi bubuhannya ai nang kaya biasa jua pas malam itu-itu ka balucuran malam minggu, malam parai. Urang di ganggaman itu. Parai kada bagawi liburan, jadi biasanya bubuhannya bakumpulan di gardu dandaman handak saban malam pang. Tapi amun takumpulan banar nang tabanyak urangnya itu malam minggu biasanya. atawa malam Ahad. Kanapa jadi digarari ganggaman? Lantaran apabila urang laju bakandaraan di gang situ diancami bubuhannya ganggang, jangan laju. Kanapa jua jadi digarari gardu dandaman lantaran apabila kada ka situ bangsul, kada ka situ cungul, itu bisa dikaliaunya. Jadi. Nang biasanya nang gatal muntung kada kawa kada bapander ini kai abu sidini urang kandangan sapalih rantau bacampur abu ini nga galar sidin. Ngaran sidin tu sebujurnya Abdul Hamid, dikalari Abu lantaran Abu itu singkatan kepanjangan dari Abu, Anang Bungas, bisa jua Anang Buntat, bisa jua. Anang bujang. Bisa jua pulang Anang Gurut. Nya serabanya ada di inya. Buntatnya ada di inya. Bungasnya ada di inya. Bujanya ada di inya. Gurutnya gin ada di inya jua. Ai, kemanaan urangnya nia. Ih. Jadi kadadaan datang ni cungol. Agil pada-padanya ai. Iih. Aku ni kada usah ku digawinya saku aku nya. Iih talanjur pulon maka manggawi aku nang tuha nang parak bau tanah nia sudah. Masih bapander sarongan. Kada lah. Datang paman Ibo. Sampian sendiri toh bah? Lah, aku kira tadi aku yang penyum-sumennya. Nah, tahu-tahunya sudah pian bangsul duluan. Ya paman Ibo ini kebandir bercampur lawas di Banjar. Tapi kada kawan ngarannya membuang logat. Ingu Jawanya tak tak

Ngarannya apa ikam tahu haja iih, amun bahari kada kutapau ikamnya iih, yang talanjur talau badan muku lawan awakku nia iih, ujar sidin satangah kamanggah-manggahan, malum tuha sudah rami barucal datang datang ketut sidinnya urang balih. Di kamah roh datang. Inggih jang, baru saja datang dari batu licin tadi ngampas tiang ni. Malum lah pekerjaan tiang itu kan hari-hari itu nyecir, ngampas, bagi barang ke mana-mana tiang. Kejar setoran tiang. Tiap hari inya gin musti kaitu tuhhai ngaran urang hidup. Ih becari gasan anak bini tu te genal pahalanya daripada ikam nyumbang ruat sumbahyang. Tapi sumbahyang tu jangan ditinggalakan itu kawajiban. Lah pina mesti neng sembahyang'e aja belang kambingan. Humanya banar manyambat ya aku ni ya, surang pang napa sumbahyang hari raya haja. Napa weh. Basabar lah, sabar lah. Itai tu, sing sabar lah. Aku bagelian haja tuh ai, hiih. Anjak lo tuh handak manapau lo, sebanar aku sudah manapau muha ikam nih ah, hiih. Antu kena jua ikam kapuhunan hati ikam jangan tapi baparak-parak lawan diaku nih ah, lo pina gan sasak kupala, sasak kupiah. Ih beracak bintul kaina. Lah nih paling aku lari bukah aku sampian ndak kawa jua nyasahi aku laju aku bukah anu aku dapatnya am dapatnya am iya ah tiang mau komisi saja dulu mampir sebentar saja tiang karena ada tadi uh, orang mau ngantar barang mau ngirim barang ke Batu Licin itu

Beuh, ngitu jua dayai nang iyanya. Inggih, kalu kita ini bemasyarakat, itu artinya ujar urang te, sosial sinsasi bah. Hei manunggak nini ah. Ah, nyambung artinya, aku hiran guru ikam ini te buai, maka nyambung malam ini. Ladalah, kita ini yang namanya itu yang komunikasi itu tu penting tah bah. Bisa jadi desa bujur, artinya sosialisasi itu panting. Inya abang kalu kita mati, wani kita ini mamatak saurangan nah, kada. Lah mesti begitu toh bah, kalau mati ya kita ya sama-sama lah gotong royong kalau apa-apa ya. Nah itulah gunanya bermasyarakat itu.

Inya kaya itu kaya nang gasan ngarannya nang sudah dihabung nitu ti jadi dukter, mambantu masarakat itu penting. Masalah duit kaina tadi carian haja dah ai ai. Anang hidup ini kita bebakti lawan masarakat sasuai lawan kapasitas kita. Lah tumben bah bisa bahasa Indonesia lancar lo piye?

tipis di sini jadi tabal panjang nah hah oh ah, ah terlalu sawawai yang bajoy sesengot leleo tidak bangga bersesambatan ku biasa aja i gampang bermain nyambati aku buruk ayo nih ah biasa oh oleh oleh sadar oleh ngerti oh Hah? Tadi Oet datang baru dari Surabaya, banyak walang datang. Ikam ini ya urusan dagangan haja ikam pikirakan. Datangnya siang ni nah rancak ti. Hah? Oet kadang-kadang di luar kota oh. Hah? Lalis sana lalis sini, pigi sana pigi sini. Tapi bujur jua lah pai, kada kawa dikarasinya. Lagi tu tau bah, inya kan urusan bisnisnya, inya kan bisnismen tau bah. Ini bebeneran

Nah, emosi lagi ta, emosi lagi ta. Ini kan mengancam-ancam apa wah? Ayat sabar sikit toh, ah, tak perlu emosi. Pada gue menggeratak haja, amunnya wani gin aku apa daya nang tulang nang kaya papai ngini awak kurus karing kada bedaging. Eh, itu ikam datang bela. Bela ni bisa bentong lanji. Bisa bentong latat. Bisa jua bentong lamak. Inya dasar lamak, latat, lawan lanji. Ketujuannya memusuti lancangan pina apa tabungas tu nah. Ai sidin ai ja Bella. Berani banar bakakumpulan. Apa tadi wan handak? Benikam nia tulang lunak. Iih, laki-laki kada bebinian kada. Ai sidin manyambati ulun tulang lunak lah pian. Pian pang tulang karing.

Bajujuran kah? Jadi napa ti tay maksud ikam tadi nah? Aku ni kada understand. Alah dalah nyambut understand weh, iso bahasa Inggris toh emang ai sampian? Kada aku ti bahasa Inggris, salah aku ti mangarti paham, ikam paham jua maksudku tu dek, salah ai?

Balum habis bapandaran batakunan tadi, Tungul anang batalu nih. Anangnya ada Ali alias Anang Liur, ada Ami alias Anang Mincang, ada jua Aa alias Anang Aga. Maka batiga tu sarantang saruntung samuak saliur kamana-mana musti batiga atau batalu. Hei, hanyar buya sindai maka bangsul. Udah bela. Nang na, am, nit, nuh. Balum bela bapander. Sudah. Menyahut si Anang, ai sidin ai cungul urangnya bungas datang, bujurkah andika handak kawin? Iih, jar Ali, Ali ni bapander lantuk uyuh, ditikam mbah ni nya bapander manarik kaliur mahiyut, iih. Bujurai inya handak kawin bella ai. Eh lawan siapa Sandi? Lawan siapa? Awan pacarnya jua ai. Iih lawan idah gandum. Muhun mama.

Inya ningkuh ayah. Inya selingkuh kali ya. Lawan siapa asal lingkuh ne? Kok iso-iso ne? Anu nyakiti hati kemanaanku. Hmm, inya ningkuh lawan nani nangek. Apa jar? Inya selingkuh lawan Ali Hojek. Ini, bujur jua inya samalam limbah bajalanan tu sakalinya bakalahian di bawah puhun asam, iih unda maliat samalam, emm emm hanya eeh emm hanya wah. Mun anyi tahun lah makin ati. Ii, unda tahu ai nyawa sakit hati. Unda tabawakan kah ali kojek nya. Ka-ka-ka-ka-kada u-u-usah unda ja a-a-ampun urusan, jar Anang Agat nang panjago nya di situ.

Acil Ramlah nyiernya bakaah banar. Oi, kami banar lah pakumpulan ya banar pasar bepanderan. Maka si bini lawan timbaku kuluman tu sambil mengulung timbaku tu nama aja menyapu. Kami banar lah. Hmm, manukan sapah tu di bibir ni nak. Bakumpulan bepanderan ya banar pasar.

Samalam ada ular lah manggaluyu di pinggir pak sumur ulun tu nah. Ulun kiau sabar laki ulun nitu mambawa parang. Harau ditimpas laki ulun di kupala. Mancurat darah pian. Haau tambus ka cat rumah habang warnanya manyamboh. Ikam tuti manyam latihan manyambat er ka tuh handak bapander ka. Salah juhai ulun. Kami barucap di situ. Kada lawas datang kacung sendu. Acong Sendu ni orang Madura nang lawas di situ. Gawiannya tu mun kada bejual pencok, bejual satu. Boabo, lama sekali saya dida kemari daya. Duh, urang tahu haja ikam lawas kada kam kasiat Ungol Bangsul tu deh, deham disambat.

Saya pulang sejam bah. Tapi saya nitip ada sate beberapa tusuk sama lontongnya. Saya permisi saja. Saya takut. Apa dia cerita pau kai abu tu di kepala biko jadi traumanya bulik menggusut. Datang kai Haji Abdullah. Sidini urang Amuntai. Nyaman jua le raminya bubuhan pian nan te bakukumpulan. Napa gerang nang dipandir akan? Ya tentu diri ai kami mapandir akan napa kah. Ah tapi jadi kisahnya Pak Haji ai, anu niti anang ujar kabar handak kawin, tapi putus. Camapaan kita. Eh jadi begini saja, ujar Doktor Sirik, Doktor Kuta Barat handak manengahi. Begini saja, itu pun kalau anangnya mau. Aku kebetulan punya asisten, punya perawat,

Kalo unda yes pang. Ujar. Iiiih nya nya nya nya wan nang ai. Uunda yes pang. Nya nang ngihat unang nya.

Istiharoh, istiharoh kalo, bungas kalo, muha kaya ratupan buntat pulang. Hum, ulun bulik nah nyambat ini ulun nah. Ulun bulik nah nyambat i ulun nah. Kada kabudayaan haja tuhai. Iih. Jadi kada lawas limbah itu urang rami bakawinan mangawinakan idah gandum lawan anang mingsang.